Fizika sapagymyzyň bu sanynda tizlik geçilen ýol wagt şoň üstünde durup geçeris. Ýagny tizlik bolanda ýa-da mysal üçin awtoulak otly samolýodyň tizlikleri dürli-dürli bolany üçin Siz, mysal üçin, Aşgabat şäherinden Türkmenabat şäherine dürli-dürli wagtda barýaňyz. Awtoulagda bäş sagatda, otluda, takmynan, on sagat, on iki sagat, samolýotda bir sagatda, takmynan, barýaňyz. Ýagny bu şu dürli wagtda barmagyňyzyň sebäbi bularyň tizlikleriniň dürli-dürli bolandygy bilen düşündirilýär fizikada. Indi üçüsiniň arasynda şeýle bir baglanyşyk bar. Ony ýazyp görkezeýin.

wagtymyz de tizligimiz hem şuýda tizligimiz hem şu gysgaça gysgaça formulamyz şundan ibarat ýagny we tizlik deňdir geçilen ýol bölmek wagt bir mysal bilen görkezeýin eger-de siz şuýda a nokadyndan B nokadyna şu taýda awtoulag bilen herekete başladyňyz. A nokadyndan başladyňyz we B nokadyna dowam etdiňiz. Şu aralyk A bilen B nokadynyň aralygy 500 kilometr diýip hasap ediň. We awtoulagymyzam ortaça tizligi 100 kilometr sagatda barýar. A nokadyndan sagatda 100 kilometr tizlik bilen gidip barýar. Şonda bolanda B nokadynda näçe wagtda barar? Ýaňky formulamyzy alýas. V deňdir S paýlanan T. Şu taýda geçilen ýolumyz V-niň aşagynda bir bar diýip pikir edýär. Şu taýda atanaklaýyn bir-birine köpeldýär. V köpelen Şeýle görkezýän we köpelen t deňdir s geçilen ýol. Şu taýda ýerine goýup çykýar. 100 kilometr sagat tizlik bilen weň ýerine goýýas. Şu taýda 100 goýýas. T-miz biz näbeli, T-ni tapyň diýip soraýar. Näçe wagtda barar? T deňdir sorag belgi. ýerine t-mizi goýýas. Ýüz köpeldilen t. Geçilen ýolumyz bäş ýüz deňdir bäş ýüz. Şu taýdan t-miz deňdir bäş sagat bolýar. Çünki ýagny şu taýda ýüzi beýle bölmegi geçirsek ýa-da iki tarapyny ýüze bölsek tapawudy ýok. Bundan galan eýe matematika. Şeýle bular gysgalýar, bir bolýar, T bolup galýar, 500-den 100-e bölsek, 5. Jogabymyz 5 sagat. Gysgaça şulardan ybarat. Ýagny A nokadyndan ýene bir gaýtalap geçýär. Soragymyz A nokadyndan B nokadyna ilki 100 km sagat tizlik bilen e, baş başlangyç tizligimiz 100 km sagat tizlik bilen barýar A nokadyndan we B nokadyna eger aralyk 100 kilometr, 500 kilometr bolsa näçe wagtda B nokadyna ýeter? Jogabymyz şu taýdaky V deňdir S paýlanan T formulasyndan jogabymyz B sany bolup çykýar. Indi skalar we vektor ulluk. Skalar ulluk bolanda diňe mukdary görkezýän ulluklara skalar ulluk diýilýär. Vektor ulluk bolanda hem mukdar, hem tarapy görkezmeli. Atýonokay. Mysal üçin, 100 kilometr sagat bilen awtoulagymyz barýar diýse, eger wagtyny bermedik bolsa, bu skalýar ulluk bolýar. Eger 100 kilometr sagat tizlik bilen hem-de gündogara tarap diýse, şu taýda gündogara tarap awtoulagymyz barýar diýse, bu vektor ulluk. Şeýle gaty ýönekeý. Ýagny hem bärde mukdaryny berdi, hem tarapyny berdi. Skalýar ulluklara başgaça ne kilogram, bu skalýar ulluk 5 kilogram, ýagny muň hiç hili tarap tarap ýok. 5 kilogram gündogara diýip hiç hiç zan aýdylanok. Şoň üçin kilogram bolsun köp e, ölçegirliklerimiz skalýar, käbir ölçegirliklerimiz hem vektor ulluk. Mysal üçin tizlik. Şu taýda tizligimiziň tarap bolan üçin bärde vektor ulyk tizliginde şol bir sanda skalyar ulyk hem bolup biler. Mysal üçin, arlar ortaça hereket edenlerinde 20 km sagat bilen hereket edýär diýsek, şu biz skalyar bolýar. Täzeden arlaryň gündogaram, günbataram, günortam, demirgazygam ýa-da haýsy tarapa gidýände görkezilmedik bolsa, diýmek skalyar ulyk. Gysgaça skalyar ulygymyzyň mukdary görkezýär. Wektorlygymyz hem mukdar, hem tarapy görkezýär. Şu taýda ýene-de bir men size fizikada tizlik we tizlenme şoň tapawudyny hem görkezip geçesim gelýär. Tizlenme näme? Tizligi, tizligiň formulasyny gördük. Tizlenme. Tizlenme. Rus dilinde uskoreniýe, iňlis dilinde acceleration diýilýär. Tizlenme bolanda tizlikden tapawutly. Mysal üçin, aýdaly siz şuýa öýüňizden şeýle öýüňizden çykdyňyz mekdebe. Mekdebiňiz hem ýakynrak ýerde ýerleşen, 200 metr töweregi bir ýerde ýerleşen. Şu taýda-da mekdebimiz bar. Ve siz ýöräp başladyňyz. Başlangyç tizligiňiz siziň 0, ýagny ýöremänkäňiz şu taýda duran tizligiňiz 0, soňra ýöräp başlasaňyz ýeli şu taý şu taýa çenli 5 metr sekund. Sekundda 5 metr. Sekundda diýel 3 metr diýeli. Has arkaýyn ýörediňiz. Soňra ýene arkaýynlaşdyňyz. Şu taýyk geldiňiz. Tizligiňiz bir metr sekunt boldy. Haýalladyňyz. Birdenem ýadyňyza düşdi, wagt gidip barýar, siz mekdebe wagtynda ýetişmeli. Siz ylgap başladyňyz. Ylgap başladyňyz. Tizligiňiz, mysal üçin, diýeli, ýedi metr sekunt. sekuntda 7 metr diýeli ulgap başladyňyz. Görşüňiz ýaly siziň şu taýda tizlikleriniz dürli-dürli. Diýmek, tizlenme formulasyny A bilen bellesek, A deňdir tizlik paýlanan wagt. Biz şuňa tizlenme diýýäs şu taýda. A tizlenme. Fiskada ve tizlik tizlik T'de vakt. Şeýle, eger-de siz diýeli, ine şu nokatdan başlasaňyz, eger-de siz şu nokatdan şol bir tizlikde dowam eden bolsaňyz, men şu taýda çyzyp görkezeýin. Şu taýda men şu nokatdan ýagny 1 metr sekunt bilen şol bir tizlik bilen dowam eden bolsaňyz onda siziň tizlenmäňiz nol. Ýagny hiç hili siz bad almadyňyz, tizlenmediňiz, tizlenmäňiz nol. Tizlenme başgaça tapylanda Şeýle edip hem tapylýar. Tizlik soňky sa harp bilen belläýin we w başdaky ba harp bilen belläýin. Paýl paýlanan hem t. Tizlenme hem vektor ulluk, vektor diýmek tarap. Ýagny tizleneňizde-de siz belli bir tarapa tizlenýäňiz, mekdebe tarap tizlenýäňiz, mysal üçin bärde. Şonuň üçin tizlenmede vektor ulyk bolýar. Edil tizlik ýaly tarap görkezilse vektor ulyk bolýar, skalar ulyk däl. Bärde-de ýagny formulasyny görkezdim we soňky soňky tizlik aýyrmak başdaky. Şu taýda ba harp bilen görkezelim şu başdaky. Şoňa biz tizlenme diýýäs. Taýlandan hem te. Ine şu taýda tizlenmämiz nola deň. Sebädinde 1 metr sekunt, ýene bärde de 1 metr sekunt, bärde de 1 metr sekunt. Ýagny durnukly tizlik bilen hereket edipdir. Şu taýda e, diýmek şu taýda a acceleration başgaça iňlis dilinde netizlenmämiz a deňdir. Soňky şu taýda v soňky bärem v tizlik başdaky.

Gizlenme nola deň. Gysgaça şulardan ybarat tizlenme, geçilen ýol, wagt, özara baglanyşygy şulardan ybarat. Pedal bolandyr diýip umyt edýär. Indiki sapaklarda görüşýänçä, hoş sag boluň.